Net géifen der Deko, well mer kengem e Wuert soen, déi aner Leit effektiv kengem e Wuert soen, mee well mer, och wa mer kritesch Froe stellen a Propose maachen an eis opreegen, u sech oft ugelächelt ginn. Mir kréien esou e bëssen déi, dat Gefill, schéin, merci an äddi. E bëssen esou déi, dee Message, deen ee sou kritt, an et ass déi selbstzefridden Aart a Weis vun der Majoritéit, déi esou wierklech nervt, mee och wierklech Froen zum Demokratieverständnis opwerft. Deen ënnerschwellege Message ass jo entsteen, Bon, mir brauchen iech net, mir ma souwisou wat mer wëllen. A vun do stellt sech dann d'Fro, firwat eng Opposition dann do ass, wann eis Propose souwisou an den Tiräng leien a mer systematesch gesot kréien, Verbe superfétatoire, ech weess net, wéi oft ech dat Wuert schonn héieren hunn, den David huet et och gesot. Vläicht e puer perséinlech Wierder zum Fonctionnement an der Chamber, well mer jo nach relativ frësch hei sinn. Ech hunn eigentlech gestaunt, wou ech mäin éischt Covid-Gesetz duerchgeknat hunn, dat war jo eent vun den éischten, déi ech dunn hu misse kucken, an ech hunn eigentlech net schlecht gestaunt iwwer de Rhythmus, dee fir eng jonk Mamm, well mäi Klengst huet ee Joer elong, eigentlech zimlech incompatibel ass. Ech hunn deen Ament nach geniert an hatt ass gefillte fënnef bis sechs Mol duerch waakreg ginn, an ech hu bis owes 12 Auer d'Gesetzer gelies an d'Avisë gelies. An och do, ech hunn dat dunn ugeschwat an op der Tribün an och do sinn ech ugelächelt ginn, wéi ech de Rhythmus ugeschwat hunn a gesot hunn, datt dat absolut incompatibel ass. Wonnert ee sech net, datt net vill jonk Fraen a jonk Mammen do sinn. Eng aner Saach, wou ech och, déi mech och wierklech am Ufank, et ass elo e bësse, bon, den David sot soll een net mat Illusiounen eragoen, ech mengen net, datt ech vill Illusiounen hat, an awer wonnert ee sech trotzdeem iwwer eng Rei Saachen. An dat anescht, wat mech wierklech erstaunt huet, ass, dass zu verschidden Avis'en ganz wéineg gekuckt ginn. Ech weess net, wéi Dir dat erlieft hätt, mee ech hat dunn, ech hu mer do ganz vill Méi gi fir all d'Avis'en ze liesen, notamment beim éischten, also mengem éischten gekuckt ze setzen, wéi dëst, an ech war ganz iwwerrascht, dass déi kaum consideréiert goufen. En Avis virun allem vun der Mënscherechtskommissioun, dee mech immens interesséiert huet, hunn ech dunn am Detail gelies an ech hunn awer d'Gefill gehat, dass och kee sech wierklech d'Méi ginn hat, dat ze kucken, an obwuel ech dat wierklech als fundamental wichteg fonnt hunn. Mais bon, och wou ech dat dunn ugeprangert hu sinn ech ugelächelt ginn, quasi ausgelaf e paar Woch spéider, et ass och egal. Mais mäi Gefill ass bëssen, dass en si einfach, dass déi Selbstzefriddenheet vun der Majoritéit einfach esou net lästeg, mais och iergendwéi féierlech ass an ech hu d'Gefill, si kënne roueg esou weidermachen, sech esou selbstzefridden. Ze ginn, mee fréier oder spéider, mengen ech, muss en nëmme laachen. Well eppes, wat mer aus ëmmer erëm aus de Majoritéitskreeser héieren, ass, dass besser mir bewierken e bëssen eppes op eiser Säit an der Majoritéit, wéi dass mer wéi Dir an der Oppositioun sëtzen a just kënne fuerderen a meckeren an da gi mer esou ugelaacht. Mee ech mengen, dass déi Astellung, sech mat deem Wéineg zefridden ze ginn, wat wierklech ongesond ass. Mir kënnen eis haut net méi mat dem klengsten Dénominateur commun zefridde ginn. Do wou mer haut stinn, virun a matten a ganz ville Krisen, kënne mer eis net méi mam Dénominateur commun vu blo-rout-gréng zefridde ginn. E puer Beispiller vläicht dozou, De Pak Logement 2.0, dee si jo als Paradigmewiessel verkaf hunn, ass net obligatoresch an ass absolut net op der Héicht vun de Krisen. En ass net op der Héicht vun der Wunnengskris. Si nennen en elo Paradigmewiessel, mee fir eis ass e Paradigmewiessel eppes ganz aneschters. E Paradigmewiessel, dat wier zum Beispill, wann de Pak Logement obligatoresch wier.

A virun allem brauche mer politeschen Wëllen. Eigentumswunnengen zum Beispill a Brooklinen Terrain musse besteiert ginn, an zwar konsequent a progressiv. D'Virkafsrecht och, muss dees sou schnell wéi méiglech applicabel gemaach ginn. Et mengt ee bal mat där Regierung do, mir hätten nach Zäit. D'Regierung seet, jo bah, mir baue lo a 5 bis 7 oder 15 Joer gesi mer da Resultater. Mee mir soen, dat ass schéin a gutt, mir brauchen awer elo Wunnengen. A virun allem, wat muss mer den Ecart tëscht dem Besoin an der Offer méi kleng maachen? Mir hunn d'Gefill, mir lafen de Krisen hannendrun, an déi Instrumenter, déi ésich ginn, wéi zum Beispill de Parc logement, well ech lo dobei war, si lafen domadder de Krise just no. An dunn hate mir jo och dozou eng Debatt lo am Fréijoer ugefrot iwwert déi eilechstoend Wunnengdemografen. Dat hat Der jo matkritt. Do kéint ee jo dann u sech méi mat Käpp maachen. Mir hunn am Land wierklech Leit bis zu 20.000 eigenstëmmeg Wunnengen, dat wësst Der, an dat wär jo dann u sech en Outil, dee mer hunn, fir elo Wunnraum ze mobiliséieren. Dann héiere mer dann an der Debatt, dass jiddwereen averstanen ass an, Jo, mir sinn dat, mee bon, dat ass awer ze vill radikal. Bon, radikal, wat ass radikal? Ech froe mech, wat radikal ass. Ech sinn der Meenung, dass do, wou mer elo stinn, an all deene Krisen, Vun enger Klima an Ëmweltkris, iwwer d'Wunnengskris, sozial-ekonomesch Gläichheet, fir net geschwat vun der kultureller Identitéitskris, an där mer sinn, datt dës Krisen deels um Enn gerechtfertegt an noutwenneg sinn. An eng Regierung, déi net op der Héicht ass an déi weider virun sech hi piddelt a keng déifgräichend Ongerechtegkeeten ugeet, ass net op der Héicht. Si ass einfach net radikal genuch. Mir brauchen elo radikal Léisungen.

Ween maache Steieren op Ageschtungen oder op Steieren op agestoene Wunnengen a Brot bei den Terrainmanagern? A firwat? Ech perséinlech sinn elo dovunner iwwerzeegt, wa mer méi Mënschen an der Majoritéit an an der Regierung hätten, déi wierklech vun der Wunnengskris betraff wieren, da wier d'Situatioun eng ganz aner an da géing mer net esou virun eis hi piddelen. An do si mer dann nees bei der Fro vun der Representativitéit vun der Chamber. Wann eis Chamber wierklech representativ wier vun den Awunner hei am Land, da wiere gewësse Suerge vill méi present an déi géinge ganz anescht op Tinder stoen. Ech héieren dann elo, datt d'Corona-Pandemie sou lues a sécher op en Enn duergeet an verschidden aner brennend Dossieren erëm op den Dësch kommen, wéi zum Beispill d'Politik. Bon, dat hunn elo an der Lescht och der Press léieren gelooss. Mee bon, do ginn d'Zahlen ee Kloos op, fir eis waren déi ni vum Dësch. Fir wie waren déi vum Dësch? Mir hu wärend der Pandemie fir radikal noutwenneg Moossnamen an der Wunnengskris gekämpft. Mir hunn zum Beispill virun allem fir de fir Verlängerung vum Gel vun de Loyeren plädéiert, do wou mer vum Minister gesot kruten, dat wär net néideg, d'Kris wär jo eriwwer. Gläichzäiteg awer huet d'Majoritéit mam Argomesch vun der Kris steierlech Moossname fir Proprietäre verlängert, déi hire Locatairen de Loyer noloossen. Eng Moossnam, déi deene Proprietären et erlaabt, herno méi an der Keess ze hunn, wéi se mam Loyer gehat hätten. Do kënne mir just staunen. Dat heescht. Ech weess net, wéi Dir déi Politik do nennt. Entweder ass se hallefhäerzeg oder net duerchduecht oder einfach ass et eng, déi mat zwee verschiddene Moosstäb virun hantéiert. Wa mer dann vum Logementsminister gesot kréien, d'Kris wär eriwwer, vun der Gesondheetsministesch awer gesot kréien, d'Kris wär net eriwwer, bon, dat ass fir mech zumindest inkohärent. Mee fir eran ass et och geféierlech, net ze wëssen, wat mer hunn. Well wa mer esou eng Kris wärriwwer, da ginn eben och déi Instrumenter ofgeschaaft, wéi zum Beispill dat Instrument vum Gel vun de Loyeren. Dat wär awer immens néideg gewiescht. Déi sëlleche Covid-Gesetzer dann, wou ech jo just déi dräi lescht gesinn hunn, de Marc jo all déi virdrun, erënneren, erënneren een dann effektiv och u Gebastels. De Marc huet et ëmmer gesot, dat Wuert Gebastels huet mech ëmmer iwwerrascht, wann en dat gesot huet, an et huet effektiv elo genee dat selwecht gefeelt. Natierlech ass et einfach eng Regierung ze kritiséieren, déi an esou Krisenzäiten hantéiere muss. Et ass natierlech ëmmer eng enorm Erausforderung an hunn et Eech, well dat gär gesot gëtt. Mee wat eis als Lénker als fortschrëttlech denken an humanistesch fonctionéiere Leit awer muss ze bedenke ginn, ass, dass d'Coronakris al Inegalitéite gestäerkt an neier geschaf huet. Dat soe ganz, ganz vill Studien. Mir waren a mir sinn net all gläich virum Virus, net viru senge Moossname géint de Virus an och net virun der Impfung. An ech mengen, et ass eis Roll, dorops opzepassen. Sozialekonomesch, kulturell a schoulesch Ongläichheeten hu sech verdéift. Net just heiamat, mee international gesinn dës Inegalitéiten nach, sinn dës Inegalitéiten nach méi schlëmm. Am Süde vun Europa zum Beispill, wou de Sozialofbau, dee mer kennen, dozou gefouert huet, datt ëffentlech Gesondheetsinfrastrukture manner gutt opgestallt sinn, ass de Virus ganz anescht erlieft gi wéi bei eis. Mir alleguer sinn eis bewosst, wéi wichteg d'Pflege an d'Gesondheetsberuffer sinn a woren. An ech mengen, dat ass fir eis definitiv näischt Neits. An do, de Gary huet et scho gesot, geet den Applaus net duer, mee dës Beruffer mussen endlech valoriséiert ginn. A wat mécht eis Regierung virum Summer? Amplaz op si ze lauschteren an eng laangjäreg, breet getrëppelt Revendicatioun vun den Infirmieren an Infirmièren anzegoen, kreéiere si eng weider Filière, déi riskéiert, hire Beruff am Endeffekt ofzeschwächen. Dat mécht mech immens stutzeg. Amplaz op déi concernéiert Leit ze lauschteren, op deenen hiren Erfahrungswäerter ze bauen, kacht d'Regierung hir eegen Zopp op. Do wou ech hierkommen, am Entwécklungskooperatiounsberäich, ass ee vun de wichtegste Prinzipien, datt de Projet vun der Demande vum Terrain, vun de Besoinen um Terrain ausgeet. De Projet soll also vun ënnen erop kreéiert ginn, mee hei schéngt et wéi wann de Gros Top-down, also vun uewen erof, wier. An et ass nees déi Selbstgefällegkeet, déi Zefriddenheet vun der Regierung, déi mech einfach net esou staunen deet. Mee wéi mer all wëssen, geet d'Corona-Kris wäit iwwer d'Fro vum Statut vun de Gesondheetsberuffer am Gesondheetswiesen, an dem Gesondheetswiesen, eraus. Erënnere mer eis drun, wéi mer am éischte Confinement alleguerten doheem sutzen, hannert eisen Ecranen, an iwwer déi potenziell Léiere vun der Kris, eis ausgetosch hunn. Mir solle méi lues trieden, mir solle vläicht manner schaffen, vläicht misst ee méi no sech an no senge Léift kucken. Ech mengen, déi meescht hei am Sall kënne sech mat dësen Ideeën ufrënden an haten se warscheinlech och scho virum Confinement. Mir triede jo och an fir eng 32 Stonne Woch, fir méi Solidaritéit a fir méi eng gesond Work-Life-Balance. Mee wou si mer mat dru mat deenen Iwwerleeungen zu de Léieren? Wou si mer annerhalleft Joer méi spéit dru mat deene faméise Léieren? Ech stellen d'Fro ëmmer erëm an ech héieren esou an de Couloiren, si kommen, mir zéien iergendwann eng Kéier d'Léieren, et gëtt iergendwann e Bilan gemaach. Lénks a riets héiert een dat, mee et fini iergendwann. Wahrscheinlech ass et och dat dann, wann et ze spéit ass. Well dës Regierung ass amgaang mat vollem Tempo an eng Pré-Covid-Zäit zeréckzerennen. Kee Wuert vun iergendwelche Léieren an am beschte soll een och keng froen. Stellen an net stéieren. Am beschten zeréck an déi Konstellatioun, déi mer kennen, eng Gesellschaft, déi eis krank mécht. En ekonomesche Modell, deen um Ofbau vun natierleche Ressourcen, der Duerchdréngung an der Zersiidlung vum Natierlechen, vun de Biotopen a vun der Exploitatioun vun de mënschleche Ressourcë baséiert. E kulturell-ekonomesche Modell, deen dofir suergt, datt een deen anere beneit, datt Mobbing, op der Aarbecht an an der Schoul schonn normal ginn ass a Burnouten an Depressiounen ëmmer méi Leit vun eis treffen. De sozio-ekonomesch-gesellschaftleche Modell, deen eis krank mécht, dohinner zeréck féiert eis iwwerreguléiert. Bis déi nächst Pandemie kënnt. Dës Regierung fir mech ass eng ouni Visiounen. Et ass eng, déi gär bastelt a plooschtert, mee keng strukturell Weichenännerunge stellt. Et ass och eng Regierung, déi mat de grousse Muppe wëllt pisse goen. De Geigen huet gesot, dat hu mer elo nees gesi bei deem leschte Skandal ronderëm déi zwou militäresch Missiounen, déi si virgesinn. Am Irak gi mer elo mat militäresche Mëttele d'Miliz Islamesche Staat bekämpfen, eng Terrororganisatioun, déi grad d'Resultat vun enger illegitimer militärescher Invasioun ass. Do bäisst d'Kaz elo an de Schwanz. A Mosambik solle mer hëllefen, d'ekonomesch Interessien vun Äerdgaskonzerner ze securiséieren. Dat ass ganz onverstoppt. De Minister huet dat confirméiert an der Chamber am Juni, Zitat, Do geet et natierlech ëm Ressourcen. Dat muss ee sech mol op der Zong zergoe loosse vun engem grénge Minister. De grénge Minister ëmkreest e Véierel vun der Äerd, fir do Rohstoffer fir westlech Konzerner ofsécheren ze goen. Ech wéilt wierklech wëssen, wat d'Membere vun der grénger Partei dovunner denken. Entgéint deem, wat de Minister sot, an zwar, datt keen Débat an der Chamber virgesinn ass, Hu mir daer bei dem Debat ugefrot, well mer der Meenung sinn, datt se doten eng ganz skandaléis Saach ass. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, ech wéilt eis encouragéieren, fir weider fir de Wandel ze kämpfen, un dee mir gleewen. Et ass net ëmmer einfach an där wëller kapitalistescher Welt, an där mir liewen, mee ech menge mir hunn ee Virdeel, an dass deen, dass mir nach staark humanistesch Prinzipien hunn a Wäerter hunn a mir sinn iwwerzeegt an éierlech. An och wa mir eng genial Equipe an der Sensibilitéiten an Jason David huet et scho gesot, wéilt ech en Appell un all déi wonnerbar Ingenieuren a rose Leit hei bannen an dobausse maachen, fir bei déi Lénk net dovunner ze huelen. Merci.